Hopi fásil den hecho ku nan no tabata hasi nan bèst. Pero tatin picher ku tabata dominá mi bon, por ehèmpel un Antonio Keller o no no difunto Yubi Mercelina. Tur eseinan por a dominá mi bon. Anto pa mi mes mi konfiansa tabata den mi pòls, ku rekta no tabata pasá mesna fásil. Pero lo bo ta den nos beisbòl unda esnan ku semper tabata bati ku un bate hopi pisa. Komo tabata spel esei klar? Te esei mi a inkluí awoy no, mi ta tin un bon pòls. Porque si mi no ta tin cu haci mi bida sabiendo cu mayoria pichnan tabata tin un recta, anto solamente mi ta sali un tiki trempanto p'e. Ya, ya. Cua ta e pitchernan cu bo ta sinti bo mas comodo, cu bo ta gusta bati contra dje? Ah, cu mami bati contra dje tabata, ah, ta kiami e pitcher di Cuartimi, mi por bay su nomber, bo sa. Boys of our man, esei mi ta batié fásil fásil. Tur dia? Tur dia, mi ta lanta fesnon i a batié. Kuater dos tan, mi kasa básikamente pa bisa awor i kaba, ku ta duna bo tòg mas doloi kabes? Hopi doloi kabes tabata Yubi Mercelina ku Antonio Keller. Hopi doloi kabes. Nos ta tin esei tambe Hensley Mercelina. Hendrik. Hendrik Mercelina, nos tabata tin. Destry Raymond ta gaino ku tabata fuerte hopi fuerte na gaino ta riba ochenta i sinku ochenta i seis ta bai kapi tempu ei kier desir aktualmente loke mi ta mira woki ta e pichinan ta ya mi por splika be koe si mi por si mi por splika be koe bono nan ta tirando hopi rekta anto nos batidornan. No ta bate bala, e cosa ta stranya. Kila ochi ta gusta di su mes, bo ta prefera pa bo dal un homerun leu of manda un cañonazo riba tercera base? Mi ta prefera bate un honron leu, pasobra mi ta haya mas e koe Berba ta sera e pas di desgracia. Papiando di tercera, den pasado si cu mi na comienzo di bo carera bo tabata un tercera base. Contami algo dje tempe. Ya, e tempe tabata un tempo hopi dificil pa ami personalmente, paso e tempe nos tabatin arol cu iman tonga ta cera ma bay una Scorpions y prome cu arol cu imano bo mester tabata un ya un super star pa bonga prome cu ne, paso e gaya ki tabata filen rex bati na links, anto filia limpi limpi, kier decir ama sinta e tempe nos tonga dje cinco wega den stadion. Mas sinta mi dje sinku wega nan outomatis trankilo rustig i e siguiente aña maya chens yunga. I ora maya chens yunga e tabata difisil pa bami. Bo papia di Harold Koeman, mi ta wak bek den tempu di defuntu Willie Peters. Bo a hunga huntu ku ne. Konta mi algu bo rekuerdonan di defuntu Willie Peters. Bon, bo sa ku mi a hunga net un aña ku ne no. E gaya ki ta Hall Master. E gay aki no bo piche pa den amo e ta bati bo bo piche pa fo e ta bati bo bo bo te picha tambe e por picha e gay aki ta un fenomeno di beisbol m'a siña masha hopi cos entre e cu Rafi Josefa so Rafi Josefa ta un cu tabata busca mi na casa. Con lo bo describi Willie como persona? Stabil e gay aki no ta papia nada otro hopi un conversacion otro cu ta di beisbol cu ne. Gai ku hopi respet. Ya, ya. Lo ocho bira kampion ku Scorpions, ku Alfa, plus ku Santa Maria. Pa nos finalisa, bisami algu di kada un di e biramentu di kampionnan ei. Bon, Ku Scorpions. Ku Scorpions, mi a bira kampion ku Scorpions pero e tabata dje dushi. Manera mi a bira kampion ku Alfes Elbo anto ku Santa Maria. Paso na Scorpions no mi ta tin dole kep. Mi por tin ngaña bo Rafe, Jones, Defunto. Mi ke mende mi ta tin muchu kos di hasi. Nan ta hasi kos. Nan ta hasi'e. Anto ami solamente mi ta sòru pa mi ta den base pa e por kore. Den Alfes bo tabata un jòbernan prinsipal, esensial den logro éksito e produshon na bate. Di. Den Alfes. Alfes Elbo si, esei si mi sa mas di hopi kos. Tur loke mi ta tin tres gaynan dilanti. No cu tabata soru pa mi hay un turno fe prome inning anto tur bia masi e bon yavi de caso luti beradina cu perry sprok e gaye ni ta soru tur manera pa mi hay un turno fe prome inning. Santa Maria como ta recorda bo ta parti di e team cu pa prome bia den historia a bira campeon di Corsou. E team ey tambe tabata un bon team honger den e team honger cu Arthur Bonifacio. Pichando ami un gano right field mas di bon trabou tambe ku Santa Maria echt hopi bon trabou mas Santa Maria. Pa finalisa bo nene ku ta kombersa hopi bo ta duna hopi entrevista pa mi nogmas ta un plaser ki ta bo ultimo palabra. Mi ke mira beisbol aki drecha mi ke mira progreso den beisbol aki hungadónan ku ta hunga aktualmente ta gaina ku masha hopi talento kuma mira pero mi ta tin mas kos ku nan mester desaroyá pero esei ta masha difisil Paso cabes mester keda limpi. Bo tin hopi bon talento pero bo cabes mester keda normal anto e bala manera mester ung'e. Loch danki un placer.